Ити үгүннэн аатым Эдуард Хомус диэн, бүгүн эһиэхэ саха быһаҕын хайдах атыылыырга диэн бэм ньымабын көрдөрүөхпүн баҕарабын. Биһиэхэ онно наада буолар мас, брусок маһа икки, икки маһы ылабыт. Бу главнай туох буолуохтаах? Бу наждачнай кумааҕы хастар өттө көнө, төһөнөн көнө да чонон чөй буолар эһэп. Тиит да маһы ылыахха эһэп, холобура, бэс да маһы ылыахха эһэп, хатыҥ буллаан өссө чөй буолар. Төһөнөн маһын

Дьэ бу кумааҕыларбытын бу маска маннык мээрэдээн ровно кумааҕы хаачча маһа буһан ылан баран маннык кумааҕытын эмиэ буһан баран бу маска момент клеенинэн клейдаем иһэҕин Онно үс сүүс хүббэлээх диэн хаамай крупное зернолаахтан хаалаан. Холобура, Чэ бу быһаҕалаахха. Бу кухоннай быһах, ахалыы тыыннаах тиэккэ дылы дириҥ үөстээх. Бу оннук э, быһахпытын ылабыт уонна аамастакы хытылыкпытын иннинэ өйдөөн көрүөххэ наада эһэп. Маастардар уустар атынатыннык оҥорооччулар хытыылааһынын. Холобура ол аана э, мин быһахтарым хытыылааһын анаар үөһүн өттүттэн буолар. Хорохтор кинилэрэ иккиттэн хатыламмыт буолааччылар, хорохтор кинилэрэ быт-быртыттан хатыланар. Амыстыгы ону өйдөөн көрүөххэ наада. Сведение диэн бар хап, холобура бу быһах бу көне өттө, онно бу түһэр өттө спуск диэн хастар булламыннык угол үөскэтэр хап. Ол угол үөскэппит ол угол үрдүнэн микро сведение диэн бар булар. Холобура маннык түһүү хап.

битин туох угала атнатын болорбула манна хатыы манна бөҕө болар в принципе онук так не хахап смотря под какие задачи удали но бартын биир хатыытын биир тенкемутун олбут Маннык ааларгар быһаҕа арыйда кырдык баттахын наада. Наһа күшке болбакка, маннык мээнэ бээтин айаһынан эрэ болбакка, аламмыт Онук бу наждачнай кумааҕыга хастар киһи чувствуйдуур һэм аллахха хастар курдук болор. Оннук хастар курдук болор дылы маттаан бараҥҥын аалаҕын. Кылаана таастаана үс үс бэлэх хаалан бүтэбит. Аны кылаана хадах таххары ди булаххана маннык быһах быһаххын уокка маннык арааһынайдаан эргитэн хайан көрөөн Ону көрдөххүнэ, сип-синньигэс кытытыыр маннык хап курдук маҥхайан көстөр буолар. Эбэтэр хараҕын мөлтөх булаан алынган маннык тарбахынан маннык таарыйан көрөөн. Ханнар тарбаҕын баран иһэн иҥнэр буллаана. Бу төбөтүттэн бүтүөр дылы кылааны тахпыт буллаана үһү. Онон бүтэҕин үс үс үбэлэхтэн алта үстэххэ көһөбүт. Онно эмиэ ити же уголу тутан бараммыт аҕалабыт.

Холобура, биирдэ маннык ааллым, уголбун тутан бараммын. Онтон иккиспин булана эргитэ хабиэрэбин, онно олана төбөтүттэн бүтэ дылы эмиэ маннык буолбакка үөһэ бу төбөтүттэн мандыкытыыр дылы бэм диэки тардаҕым. Холобура маннык. Ошоно кылаана бу түр өҕүллэн тахха. Ону эргитэбин, бу түтүр уурабын эмиэ маннык хаайам. Бүттэ, ити кылаана барыта түсте бутта. Итинэн билэбит.

Үчүдүк туттун, быһах араастаах буолар. Ону быһаҕы убаастаан бэйэтин аналыгар эрэ туһанын диэн баҕа санаабын эттэ диэхпин баҕарабын. Көрбүккүтүн иһин буохтаах.